Ирон адӕммӕ ахӕм фӕтк ныффидар, ӕмӕ сывӕллоныл афӕдз куы сыххӕст вӕййы, уӕд ын йӕ цуры сывӕрынц алыхуызон дзаумӕттӕ ӕмӕ мигӕнӕнтӕ. Ома, йӕ къухтӕм цы райса, уымӕ гӕсгӕ бӕрӕг уыдзӕн, цавӕр дӕсныйадыл хӕст уыдзӕн, уый. Цымыдисаг мӕм кӕсы, цымӕ мӕ абоны уазӕг сывӕллон уӕвгӕйӕ цы райста, цы равзӕрста, уымӕн ӕмӕ ныртӕккӕ кусы медицинон кусӕнгӕрзтимӕ. Цымыдисагон кӕсы, кӕй кой кӕнын, уый? Агнӕты Артемы. Уӕвгӕ йын ныртӕккӕ уӕхӕдӕг дӕр фендзыстут. Ӕнхъӕлдӕн ӕрбацыд мӕ уазӕг? Алы боны гас нӕм цу, мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй, ӕрбад нӕм. Рдӕбон дӕр ма дӕ кой кодтон, Артем, мысыдтӕн дӕ. Рагӕй дӕ нӕ федтон уӕвгӕ, ӕмӕ мӕ зӕрдыл цы рыфтыд ӕмӕ дӕ цӕмӕй афӕрсинаг дӕн, уый зоныс, ӕппӕты фыццаг. Ӕрдӕбон афтӕ загътон, ома, сывӕллонӕн афӕдзы куывд куы фӕкӕнынц, уӕд йӕ размӕ сӕвӕрын дзауматӕ ӕмӕ цы сиса, зӕгъгӕ. Йӕ рды та цы систай?
Астан Жан ӕртӕккӕ мын уый зын фарстау ӕцӕнӕй не рхъуыды кӕндзӕн. Нӕ хъуыды кӕныс? Мӕ мадмӕ дзы мӕ фыды афӕрсын хъӕудзӕн. Мӕхицӕн дӕр интересн у. Мӕ дӕхимӕ цымыдисаг нӕ касти? Куыннӕ.

отверткӕ, цыдӕртӕ, куыддӕртӕ, болтытӕ, гайкӕтӕ. Ӕмӕ дзы бирӕ у уыцы техникӕйӕ дӕр махмӕ, травматологи. Ӕмӕ кӕд бамбӕрстай дохтыры судзынадӕй? Кӕд дӕ бафӕндыд ӕмӕ цӕмӕ гӕсгӕ? Скъолайы мын уыди хорз ахуыргӕнджытӕ. Цы химийы ахуыргӕнӕг, цы биологийы ахуыргӕнӕг, ма уыцы предметтӕ мӕ зӕрдӕмӕ цыдысты.

Ничи уыди нӕ мӕ мад, нӕ мӕ фыд, нӕ уыдонӕй сӕ хистӕртӕй дохтыр ничи уыди. Ӕмӕ нӕ фӕсмонмӕ кӕныс равзӕрд дӕсныйадыл, уымӕн ӕмӕ зын у. Зын уыди институт куы фӕдӕн уӕд. Адӕймагмӕ касти, цыма уый алы дӕр зона. Йеуӕд райдыдта адӕймаг ахуыр кӕнын, институт куы фӕци, уӕд. Интернатурӕйы, ординатурӕйы. Йеуӕд гыццыл адӕймагмӕ, ну, цыдӕр

Мадам, дарддӕр нӕ фӕндагыл цом, цы фӕндаг равзӕрстам мӕ Уый дӕр дохтыр у? Уый дӕр дохтыр у. Нӕ йыл цы фӕндагыл ацыдтӕн? Ӕмӕ кӕс-ма, ды ӕппӕт медицинон дӕсныйӕдтӕй равзӕрстай травматологию. Адӕймаг цӕуынхъом цӕй фӕрцы стджытӕй фидардзинад цы рахӕссы нӕ ымы зӕххыл, афтӕ уӕндонӕй цӕй руаджы лӕууы стджытӕ, нуӕрттӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ды фылдӕр уыдонимӕ кусыс. Цӕмӕ гӕсгӕ? Бирӕты бафӕнды хирург суӕвын ӕмӕ ноггуыртӕн цард чи фенын кӕны, ЙОС-ы специализаци. Ӕз афтӕ зӕгъдзынӕн, ӕвӕццӕгӕн, институты рӕстӕг цахад бахаудтӕн операционныймӕ иу третий курсы. Мӕ дзы уыди дӕсны хирург Чермен Баскаев. Мӕ Мӕ зӕрдӕмӕ цыди йӕ куыст дӕр, зонындзинӕдтӕ куыд дӕтты. Ӕмӕ-иу йемӕ распас кодтон, операцитӕм дӕр-иу ма акодта, ӕмӕ мӕ зӕрдӕмӕ тынг цыди. Уый та уыди сосудты дохтыр, сосудистый хирург Ердару. Уыцы направленийыл мӕ фӕндыди цӕуын, фӕлӕ уыди ахӕм момент, мӕ кабӕй сбыиг сты ӕви дӕр. травматологический операционныймӕ бахаудтӕн. Мӕ куы федтон болтытӕ, гайкӕтӕ, тверткӕтӕ, мӕ гыццылӕй нырмӕ цы уыдтон, мӕ фыд цӕмӕй архайдта, уыдон куы федтон, уӕд хӕстӕг фӕкастысты. Уый тыххӕй сӕ гыццылӕй нырмӕ уынын мӕ тынг ӕхсызгон мын уыди. Йеуӕд бацыдтӕн дохтырмӕ, травматологмӕ. Мӕ бафарстон ӕз, иу операци демӕ скӕнон. Мӕ мӕ бауагъта. Мӕ мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди. Ме отт цӕмӕдӕр мӕ направленийыл сырдӕм сӕрыстон, травматологийы здӕхт. Фыццаг рӕстӕджыты дохтырӕй кусын куы райдыдтай дӕхӕдӕг хибарӕй, уӕд ахӕм ныхас райхъуысти дӕу ӕмӕ ма Дзитойты Дзамболаты тыххӕй ахӕм ныхас райхъуыст, ома, дам, ацы лӕппутӕй рауайдзӕн дӕсны специалисттӕ. Нӕ йӕ зонын, сымах фехъуыстат уыцы ныхӕстӕ ӕви нӕ, фӕлӕ ахӕм арфӕйы хуызы ныхас куы фехъусай, уӕд уый ӕхсызгон вӕййы. Кӕйдӕр фӕнды се ппӕтӕй хуыздӕр суӕвын. Се ппӕтӕй хуыздӕр не суыдзынӕн, фӕлӕ кӕд ӕй зӕгъон, фӕндгӕ ма кӕнид, фӕлӕ уый тыххӕй архайын хъӕуы. Архайгӕ кӕнын, фӕлӕ ӕз мӕхи афтӕ нӕ нымайын. Се ппӕтӕй хуыздӕр дӕн ӕви кӕйдӕр хуызӕн дӕн. Мӕхи хуызӕн дӕн, мӕ бон цы у, йӕ аразын. Ахуыргӕнджытӕ мын тынг бирӕ уыди, тынг сӕ уарзын се ппӕты дӕр, зонындзинӕдтӕм чи лӕвӕрдта, уыдоны. Нымайын сӕ кӕй райдайӕн уӕд тынг бирӕ уыдзысты. Мӕ фыццаг рӕстӕг уыдоны хуызӕн мӕ фӕндыди уӕвын. Йе рдӕм мӕ фӕнды, мӕ бон нӕу зӕгъын, мын йӕ рӕхӕм специалисттӕн, мӕ алцыдӕр зоны. Ахӕм дохтыртӕ. Куы зӕгъай, уӕд уый ӕвзӕр, уӕд рӕзгӕ нал кӕндзынӕ, размӕ нал цӕудзынӕ, нӕ? Ӕз равзӕрстон мӕхи направлений травматологии, ортопедийӕ. Мӕ иууыл архайын. Се ппӕт нӕ байахсдзынӕ. Мӕ фадаттӕ дӕр йас не сты. Афтӕ дын фӕзминаг дохтыр и, кӕй хуызӕн дӕ фӕнды суӕвын, ахӕм? Фыццаг куыстон РКБ-йы куыстон. авариты фӕстӕ, кӕдӕм ӕрбаласынц рынчынты, уыцы отделенийы сочетанийы травмӕйы, уым фондз азы куы акуыстон, уӕд ну мӕхимӕ гӕсгӕ зыдтон бирӕ цыдӕртӕ. Фӕлӕ уыди ахӕм рӕстӕгмӕ Кудзаевы, Казбек Урусханович чи у, уый хӕсмӕ бахъӕди. Ме мбӕлцттӕм ме кветтон куыд архайы, уӕд ӕй бамбӕрстон, ницы зонын, уый. Ме уӕд дыууӕ азы дӕргъы Бафарстон ӕй зиан. Казбек Урусханович, нӕ лӕууон дӕм мӕ ногӕй сахуыр кӕнон мӕ профессиимӕ? Бауагътам ӕмӕ йӕм ахуыр кодтон. Ома дзыртӕккӕ бузныг дыны? Тынг,
тынг бузныг.
Артем, ӕрдӕбон дохтыр дӕсныйадыл ныхасгӕнгӕ загътай иу ныхас, ома институт каст куы фӕдӕ, уӕд ӕрбадтыстӕм ӕмӕ мӕ бинойнагимӕ ныхас кодтам, дарддӕр куыд кӕнӕм, зӕгъгӕ. Уыцы рӕстӕджы хъуыддаг бакодтай? Цал азы дыл цыди уӕд?
Иу фондзмыссӕдз азы мыл цыди. Ома нырма ӕрыгон лӕппу дӕхӕдӕг. Афтӕмӕй дӕ ныфс бахастай бинонтӕ саразынмӕ. Цавӕр домӕнтӕм гӕсгӕ дӕ фӕндыди саразын бинонтӕ ӕмӕ цавӕр чызг агуырдтай уӕд?
Ну, лӕппу рыгон куы вӕййы, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, уыцы фадаттӕ нӕ фаг у, цавӕр чызг уа, куыд уа. Фыццаджыдӕр дзӕбӕх бинонтӕй уыди, йе рдӕр у. Ӕгъдауыл хӕс чызг уыди мӕ зӕрдӕмӕ цӕугӕ чызг уыди. Уыцы нысантӕм гӕсгӕ ӕвӕццӕгӕн кӕрӕдзи ӕвзӕрстам. Раздӕр ма Ома, афтӕ зӕгъынмӕ хъавыс, ӕмӕ ӕрыгон уӕвгӕйӕ адӕймаг куыддӕр афтӕ арф нӕ хъуыды кӕны, фӕлӕ йӕ зӕрдӕйы фӕндоныл ацӕуны? О, ӕртӕккӕй рӕстӕгимӕ куы абарай, зӕдыл афӕдзтӕ куы рацӕуа, уӕд ӕндӕр сӕрызонд вӕййы адӕймагмӕ. Ӕрыгон куы вӕййы адӕймаг, уӕд уыцы хабӕрттӕм афтӕ нӕ фӕкӕсы. Хорз, дӕхӕдӕг афтӕ загътай, Омайыр азтӕ рацыдысты, кӕстӕртӕ дӕр уын фӕзынди цӕринагонд, ӕмӕ ныртӕккӕ дӕ бинойнагӕй бузныг цӕмӕй дӕ?
Алцӕмӕй дӕр дзы бузныг дӕн, ома йе уӕдӕй куыд равзӕрстон, йе рдӕр мӕ. Йе рдӕр уый равзарис? Йе рдӕр уый равзарин, ӕ. Мӕнӕй фӕзӕгъыс искуы? О, да.
Куыд нӕ нӕ фӕзиан, сылгоймаджы ахӕм ныхӕстӕй хъал кӕнын нӕ фӕхъӕуы. Буц кӕнын хъӕуы.
Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фарстон, уый дӕр фыццӕгӕм бамбӕрстай? Фыццаджыдӕр, ныры дуджы куы акӕсай, уӕд уый дӕр сусӕг нӕу. Бирӕтӕ иунӕгӕй аззайынц, хъуыддаг нӕ кӕнынц бинонтӕ, аххосӕгтӕ алыхуызон. Иннӕрдыгӕй та бирӕтӕн сӕ цард дӕргъвӕтин нӕ ахӕссы. Дӕумӕ гӕсгӕ цӕмӕн афтӕ рауайы? Цӕуыл архайын хъӕуы, цӕмӕй бинонтӕ ӕнгомдӕрмӕ фидардӕр уой?
Уыдтӕн фыццаджыдӕр кӕрӕдзи ӕмбарын хъӕуы. Кӕрӕдзи куы не мбарай мӕ кӕрӕдзимӕ исты зӕрдӕхудтӕ куы уа, уӕд цард дӕр размӕ нӕ цӕуы, план нӕ кӕны. Кӕмдӕр ныххатыр кӕнын хъӕуы, кӕмдӕр мӕн, кӕмдӕр уййе. Стот фыдӕлтӕй нӕм баззади, ис сылгоймагӕй аразгӕ у бинонты цард. Нӕлгоймаг цыфӕнды куы уа, уӕддӕр нӕлгоймаг у. Фӕлӕ ӕртӕккӕ цард афтӕ цӕуы мӕ Европӕмӕ кӕсынц иууылдӕр, Уӕрӕсемӕ кӕсынц ӕмӕ сылгоймӕгтӕ дӕр ивынц, нӕлгоймӕгтӕ дӕр ивынц, ызӕй сылгоймӕгты аххос нӕ кӕнӕм, нӕлгоймӕгтӕ дӕр сӕхӕдӕг ивгӕ кӕнынц ызӕй, кӕстӕртӕ дӕр ивынц, хистӕртӕ дӕр. Цард ивӕмӕ мах дӕр уыйдимӕ уыцы цардмӕ гӕсгӕ ивӕм. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, уыцы ивддзинӕдтыл дарддӕр куы дзурӕм, уӕд дӕумӕ гӕсгӕ, уыцы ивддзинӕдтӕ хорзӕй цы рбахастой ӕмӕ дӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы?
Ну, ӕз цы бинонты хъомыл кодтон, уым кӕдфӕндыдӕр уыди ӕгъдау хистӕр-кӕстӕр йӕ дӕр афтӕ у. Мӕ мӕн дӕр фӕндид, цӕмӕй дарддӕр уый цӕуа. Ме афтӕ, мӕ бон нӕу зӕгъын, сурдзӕни райсомы бон.

Тӕхсгӕ дӕр-иу куыд нӕ кодтаиккой, фӕлӕ. Ӕртӕккӕ уыдзӕй сывӕллоны скъоламӕ дӕр квервитынц, уӕддӕр не къух телефон бакӕнынц.
Ома, уый ӕууӕнкдзинад нӕй ӕмӕ уымӕн хъахъхъӕнгӕ кӕнын сӕ цӕст дарынц сывӕллӕттӕм ӕви фырбуцӕй? Мӕнмӕ гӕсгӕ фырбуцӕй, фӕлӕ хъахъхъӕнгӕ дӕр сӕ кӕнынц, уый тыххӕй мӕ рдӕм ӕндӕр рӕстӕг у. Гъеуӕд та ӕндӕр рӕстӕг уыдис. Уыйас афӕдзтӕ мыл нӕ цӕуӕ сты, цӕмӕй Ус хабӕрттӕ дзурон, фӕлӕ. Ерӕй мӕ фыдӕмгӕрттӕ, мӕ фыд, уыдонӕй хуыздӕр зондзысты уыцы рӕстӕг бирӕ къодийы дастдӕр, ныры рӕстӕгимӕ абаргӕйӕ. Ма уымӕ гӕсгӕ уидимӕ хистӕртӕ дӕр хъахъхъӕнынц.
Сӕ зӕрдӕ хсайы, нӕ? Сӕ зӕрдӕ хсайы мӕ хъахъхъӕнынц сӕ кӕстӕртӕ. Уый иу домӕн, фӕлӕ дӕр дӕ бон уӕддӕр хуымӕтӕджы нӕ фарстон, дӕхӕдӕг нырма ӕрыгон. Дуг аивта. Дӕуӕй дӕр зӕгъӕн ис ӕмӕ ды ныры дуджы сывӕллон дӕ, дӕ ныры ӕхсӕнады уӕнг. Ӕмӕ иугӕр ивддзинӕдтӕ цӕуы хуыздӕрырдӕм ивддзинӕдтӕм, техникӕ дӕр алы-хатт ӕвзӕр нӕу, нӕ дӕхӕдӕг дӕр ӕй зоныс. Фӕлӕ ӕхсӕнадмӕ куы кӕсай, уӕд фӕзынынц цавӕрдӕр миниуджытӕ, цавӕрдӕр фӕзындтӕ, адӕм сӕхи куыддӕр дарын райдайынц, ӕмӕ уый кӕйдӕр зӕрдӕмӕ цӕуы, кӕйдӕр зӕрдӕмӕ та нӕ цӕуы. Йе рзӕгъӕм, дӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы?
Ну уый зӕгъ, ӕвӕццӕгӕн афтӕ зӕгъдзынӕн мӕ фыццаджыдӕр кӕрӕдзимӕ нал цӕуӕм уазӕгуаты. Телефонтӕ нӕм ис, интернет нӕм ис, кӕрӕдзийы нал уынӕм. Кӕстӕртӕ кӕнынц къулбадӕг. Мах рӕстӕджы мах дӕр кодтам фыдуаг, фӕлӕ сразу дӕр нӕ ӕрсабыр кодтой нӕ хистӕртӕ. Дарддӕр-иу нал ахъазыди нӕ фыдуаг. Ныртӕккӕ та уыцы процесс зын бауромӕн у. Афтӕ куы фӕдзурынц кӕстӕртӕ, ивынц, хистӕртӕ дӕр ивынц. Цард видимӕ цӕуы размӕ, ивӕддзинӕдтӕ хӕссы. Мах дӕр емӕ ивӕм. Мӕ бон афтӕ нӕу зӕгъын, хуыздӕр у, ӕвзӕрдӕр у. Ӕртӕкӕйы рӕстӕг цӕрӕм мӕ хъуамӕ адӕймаг базона ацы царды цӕрын ӕртӕкӕйы рӕстӕджы. Уӕд уыди ӕндӕр рӕстӕг. Ӕр афӕдз, дыууӕ афӕдзы фӕстӕ цы уыдзӕн, уый дӕр ничи зоны. Мӕнӕ уӕддӕр базонын хъӕудзӕн уыцы рӕстӕджы цӕрын. Иугӕр ивдинӕтты кой кӕнын райдыдтам, уӕд уый дӕр сусӕг нӕу, мӕнӕ фӕстаг афӕдз дыууӕ азы цы низы схӕцыди дунейыл, уый рабӕрӕг кодта, цавӕр дӕсныйӕдтӕ сты ахсджиагой. Ӕмӕ уый дӕр сусӕг нӕу, фыццаг бынатмӕ рацыдысты дохтыртӕ. Уыдон ныртӕккӕ нымад сты зӕххон зӕдтыл. Зӕдтӕ урс халаты алыхуызон рӕсугъд ныхӕстӕ фӕдзурынц дохтырты номыл, ӕмӕ сӕ бирӕтӕ сты уыйаккаг. Фӕлӕ дӕ уымӕ та куыд кӕсы, ныртӕккӕ дохтырӕн цы кади? Ӕмӕ се ппӕт дӕр зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ свӕййынц дохтыртӕ.
Гъе афтӕ зӕгъдзынӕн, ацы низ афтид дохтыртӕ нӕ, фӕлӕ хуымӕтӕг адӕмы дӕр тынг бахъыгдардта. Батыхсын сӕ кодта, сӕ плӕнттӕ сын фехӕлдта. Фӕлӕ уӕддӕр дохтыр раздӕр куыд уыди, ӕртӕккӕ афтӕ нал у. Адӕм ын афтӕ кад нал кӕнынц, раздӕр куыд кодтой. Ерыс гыццыл уыдтӕн, кӕмдӕр-иу мӕ къух асастон, кӕмдӕр ме нгуылдз. Дохтырмӕ бацыдыстӕм, дӕнджыр очередты-иу фӕбадтыстӕм, уӕддӕр хъуыр-хъуыр дӕр-иу ничи скодта, дзургӕ дӕр-иу ничи ницы скодта. Хъуыди сахат лӕууын, дыууӕ, ӕртӕ лӕууыдысты, иуырдӕр сабыргай, очереды, мӕ дохтырӕн ӕгъдаумӕ кад кодтой.
Амоисламӕ гӕсгӕ, адӕм сӕхимӕ гӕсгӕ уыдысты, афтӕ уӕздандӕр ӕмӕ хиуылхӕцгӕ дӕр, ӕви дохтыртыл гуырысхо кӕнын райдыдтой? Ӕви дохтыр, ӕппӕт дохтырты цӕттӕдзинад куыд ӕмбӕлы, афтӕ нӕу?
Цӕттӕдзинад ӕртӕккӕ образованийы мӕнмӕ гӕсгӕ зӕй афтӕ нӕ зӕгъдзынӕн, фӕлӕ ӕвзӕрдӕр уавӕры раздӕримӕ рӕстӕгимӕ абаргӕйӕ. Ӕмӕ уымӕй къуылымпы кӕны медицинӕ дӕр, ӕндӕр отраслтыл дӕр. наукӕтӕ, культурӕтӕ алырандӕр. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фӕрсын, уый дӕр тӕккӕ зӕгъдзынӕн, ӕмӕ дын чи зоны фӕхъыг уыдзӕн, чи зоны, чи мӕм кӕсдзӕн, уыдонӕн дӕр ӕхсызгон нӕ уыдзӕн уый фехъусын, фӕлӕ алчидӕр нӕ рынчын фӕкӕны. Нӕ? Ӕмӕ иу хатт дӕ иннӕ хатмӕ йӕр зӕгъӕм ӕз, мӕхӕдӕг арӕх, афтӕ нӕ зӕгъын ӕмӕ ӕппынӕдзух, фӕлӕ арӕх сӕмбӕлын уыимӕ, ӕмӕ дохтыртӕ нӕдӕр низ раст не сбӕрӕг кӕнынц, Ӕмӕ низ куы нӕ рахатай, куы не сбӕрӕг кӕнай, уый дзӕбӕхдӕр раст нӕ кӕндзынӕ. Уӕд ныр технологитӕ дӕр ис, ног методикӕтӕ дӕр фӕзындысты, зонындзинӕдтӕ дӕр фӕарфдӕр сты. Ӕртын цыппор азы размӕ ахӕм техникӕ нӕ уыди. Мӕгуырдӕр цардысты дохтыртӕ. Кусӕнгӕрзтӕй дӕр, мыздӕй дӕр ӕмӕ афтӕ дарддӕр дӕр. Фӕлӕ-иу низ сбӕрӕг кодтой. Дзӕбӕхдӕр-иу скодтой адӕймаджы. Низтӕ баззадысты, фӕлӕ сӕ чи сдзӕбӕх кӕна, уыдон та нал и. Цӕмӕн афтӕ уай? Мӕнмӕ гӕсгӕ, ныртӕккӕ ӕз дын афтӕ зиан бамбарын кӕндзынӕн, мӕхи уавӕры. Адӕймаг мӕм ӕрбацӕуы, уже ис интернет. Уый уже ныффыста, йӕ предварительный низ мӕнӕ йӕхимӕ гӕсгӕ цы низ у, интернеты йын ӕй равдыстой, цы йын кӕнын хъӕуы, куыд ӕй дзӕбӕх кӕнын хъӕуы. Мадам ӕрцӕудзӕнимӕ дын уже зӕгъдзӕни, мӕн мын ахӕм операци скӕнын хъӕуы. Мад нӕ чи загъта? Мӕнӕ мӕхӕдӕг. Ӕз афтӕ хъуыды кӕнын. Мӕхӕдӕг бакастӕн? Ау, бакастӕн ӕй мӕ мӕхӕдӕг афтӕ хъуыды кӕнын. Ӕз та якобы дохтыр нал дӕн, фӕлӕ мӕнӕ техник, уыцы хабар ын чи скӕна, уый. Уый дӕр раст нӕу. Раздӕр райсдзыстӕм иу фондз ӕмӕ ссӕдз азы дӕр нӕ, уыйас травматологи развитый нӕ уыди. Йеуӕд дӕ къахфӕсӕстӕй гипсыйыл дыл авӕрдтой, йӕ иу дын исты фӕйнӕджы гӕбазмӕ абастой мӕ афтӕмӕй дзӕбӕх кодта адӕймаг. Ӕртӕ, цыппар, фондз кӕм, афӕдз дӕр рацыди, састыл цӕмӕй сдзӕбӕх уа. Ӕртӕккӕ та технологи ис мӕ операцийы фӕстӕ адӕймаг ыслӕуы йӕ къӕхтыл, дыууӕ-ӕртӕ къуырийы фӕсты. Ма адӕм уыдӕттӕ кӕсынц мӕ кӕддӕр уый тыххӕй нал и дохтырӕн. Мӕ дохтыртӕ дӕр сӕхӕдӕг тӕрсынц, кӕрӕдзийӕ дӕр тӕрсынц. Раст исты куы нӕ зӕгъой пациенттӕ, ӕндӕр ран искӕмӕн радзурдзысты, ӕндӕр куыд, ис куыд. Мӕ уымӕ гӕсгӕ ӕртӕккӕ царды ахӕм змӕст цӕуы, зӕгъӕн дӕр ӕй нӕй.
Ӕрдӕбон цы технологиты кой кодтам, уый та ногӕй равдыста, нӕ иуырдыгӕй хорз у, иннӕрдыгӕй ӕвзӕр.
Адӕймагӕн бирӕ ӕнцондӕр ӕртӕккӕ технологитимӕ, даже медицинӕйы. Элементарнӕ операцитӕ. Ну, нӕ уыди раздӕр афтӕ хӕст фӕстӕдӕр. Йӕ рфыццаджыдӕр Иллизаров хӕсты рӕстӕджы фӕстӕ райдта згъӕртимӕ кӕнын. Операцитӕн дӕр уый размӕ нӕ уыди ахӕм фадӕттӕ. Мӕ сабыргай развивӕццӕ кодта уыцы хабар мӕ абоны бонмӕ.

Телефонӕй дохтырмӕ адзырдтай, адзырдтай йемӕ, снимӕгтӕ йын равдыстай, анализтӕ йын бакастай ӕмӕ дӕ телефонӕй дохтыр дзӕбӕх кӕны. Не зон, медицинӕ размӕ цӕуы, фӕлӕ мӕнӕн иу цы хабар мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы. Мӕмӕ дӕр бадзурынц, фысгӕ дӕр мӕм нӕ кӕнынц, фӕлӕ сын фӕдзурын, ӕз уӕ хъуамӕ фенон. Хъуамӕ сымахимӕ аныхас кӕнон, кӕмдӕр къухӕй бавналын хъӕуы, кӕмдӕр фенын хъӕуы, куыд цӕуыс, кӕм уӕзт къуылых кӕны адӕймаг. Мӕ уыцы хабӕрттӕ иууылдӕр ӕргом сӕ куы нӕ фенай, уӕд телефонӕй дзӕбӕх кӕнын рынчыныл ирӕзт. Ӕз дӕр демӕ разы дӕн, ӕмӕ, хъыгагӕн, мӕнӕн дӕр уый мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, фӕстаг рӕстӕг мӕнӕ телефоны бастдзинады руаджы кӕнӕ интернеты руаджы дохтыртӕ дӕр дзӕбӕх кӕнын райдыдтой, адӕм дӕр, ӕвӕццӕгӕн, ӕххуысагур фылдӕр уыцы мадзӕлттӕй пайда кӕнынц. Ӕрдӕбон дохтырты кой кӕнын куы райдыдтам, уӕд загътай ахӕм ныхас, ома, кӕм мӕ къух асастон, кӕм ме нгуылдз асастон. Мӕ дод афӕрсон, сывӕллонӕй фыдуагыдтӕ? Дӕ къухтӕ, де нгуылдзтӕ куыдӕй исастай? Ну, се ппӕт дӕр уыдысты фыдуаг. Йе ртӕ фсымӕрӕй стӕм ӕмӕ ӕртӕ дӕр уыдыстӕм фыдуаг, фӕлӕ лӕппу лӕппуы кӕдӕй фӕзонынц, лӕппу фыдуаг куы нӕ кӕна, уӕд ыл фидаугӕ дӕр нӕ кӕны. Ӕз кӕмдӕр гыццыл скъӕхдзинӕдтӕ дӕр ййӕфтам, кӕм асӕтгӕ, кӕм Цӕмӕ? Кӕм дӕ ораг ныццӕвыс, кӕм велосӕй рахауыс? Ну, алкӕмӕн дӕр вӕййы ахӕм хабӕрттӕ. Фӕлӕ-иу мастмӕ никуы расайдта, да? Мастмӕ никуы-иу расайдта. Куыд ӕй зонын, афтӕмӕй цураиуаг лӕппу дӕ. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, афтӕ дӕ сабибонтӕм куы ркӕсӕм, уӕд црауы ахӕм къуым нӕ баззад ӕмӕ кӕм нӕ уыдтӕ, кӕй нӕ зоныс. Уарзон бынат та дын дзы цавӕр у?
Уарзон бынат алкӕмӕдӕр хӕдзар вӕййы. Ӕнӕдӕр хӕдзар у. Фыццаг иу ран цардыстӕм. Гыццыл мӕгуырдзинад дӕр ййӕфтам, алчидӕр ӕвӕццӕн ййӕфта. Мӕ цалмӕн мӕ фыд ног хӕдзар не скодта. Ме уыцы хӕдзар бауарзтон, уый фӕстӕ уже скъоладзаутӕ куы уыдыстӕм, уӕд ӕндӕр бынатмӕ раивтам гыццыл хуыздӕр уавӕртӕ. Фӕлӕ црауы мидӕг уӕд-иу хъӕдмӕ ацыдыстӕм, уӕд-иу быдырмӕ атахтыстӕм. Хъӕуы мидӕг уӕддӕр сывӕллонӕн ӕнцондӕр у мӕ хъӕлдзӕгдӕр хъомыл кӕнын. Ерманӕн мӕ цоты ртӕккӕ горӕты хъомыл кӕнынц мӕ мӕхимӕ гӕсгӕ уыйас снӕуынынц, мах цас уыдтам хъӕуы мидӕг. Феварстам доны былмӕ алидзын, Нахианӕ йын йӕ риу сӕрдмӕ се ппӕт дӕр ӕнхъӕлмӕ кастысты, мах дӕр-иу ӕнхъӕлмӕ кастыстӕм. Хъӕды мидӕг скодтам нӕхицӕн гыццыл хӕдзар. Кӕс-ма! Лӕппутӕ уӕвгӕ, ӕмӕ йӕ ардӕм тынг ӕзгъорстам. Хӕдзары куыстӕ бакодтай, Бахӕс кодтай, мадӕн, фыдӕн та йы уырдӕм алыгъдыстӕм. Ӕнӕ гыццыл хӕдзары хуызӕн-иу уыди хъӕдӕй. Ӕмӕ та кӕсыс, уым дӕр скодтат хӕдзар. Ӕмӕ дын куы хъусай, уӕд мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ дын къонайы адджындӕр ницы у, ӕмӕ кӕмфӕнды куы уай, уӕддӕр дӕ зӕрдӕ ӕхсайы уырдӕм, уӕддӕр дӕ дӕ къӕхтӕ ӕрбахӕссынц дӕ хӕдзармӕ. Цы фӕнды адӕймагӕн дӕр йӕ хӕдзар у адджын. Мӕ Гыццылы бонтӕ йӕм арвыстон, мӕ мад, мӕ фыдимӕ, йӕ уыдонӕй уарзондӕр адӕймаг ма чи вӕййы, ме фсымӕртимӕ. Мӕ йӕм хъомыл кодтам мӕ йӕ афтӕ бауарзтон мӕ конамӕ хӕдзар. Куыд дӕм кӕсы, ды ды ныййарджыты хуызӕн дӕ?
Ӕз кӕдфӕнды дӕр йӕ иумӕ фыд дӕр иу дзырдта ӕмӕ фыдӕн та йӕ фыд дзырдта. Фырт хъуамӕ уа йӕ фыдӕй хуыздӕр. Фӕлӕ ӕз Ведимӕ афтӕ нӕ зӕгъдзынӕн, Ведимӕ никуы уыдзынӕн мӕ фыдӕй хуыздӕр, фӕлӕ фӕндгӕ ма кӕнид, уый дӕр фӕндид.
Мӕ дӕ цӕмӕй фӕндид дӕ фыды бафӕзмын? Алцӕмӕй дӕр. Фыццаджыдӕр у, Ермак куыд хъомыл кодта, фидар къухты-иу нӕ дардта.

мад та? Мад?
Мад-иу нӕм арахъхъыл кодта. Йе дӕр нӕм ахуыр кӕны. Йе дӕнджыр лӕгтӕ стӕм, фӕлӕ уӕддӕр мадӕн йе сывӕллон кӕдфӕндӕр гыццылвӕ уыдзӕни мӕ баззайдзӕни гыццылӕй. Афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ алчидӕр царды фӕндагыл цӕугӕйӕ йӕ ныййарджытыл фӕбары иннӕты дӕр, ома нӕлгоймаджы миниуджытӕ мӕ фыды хуызӕн, ныййар сылгоймаджы миниуджытӕ мӕ мады хуызӕн. Нӕ? Йер зӕгъӕм, ёсы миниуджытыл куы дзурӕм, уӕд нӕлгоймӕгтӕн ӕмӕ сылгоймӕгтӕн сӕ хуыздӕр миниуджытыл цы нымайыс?
Нӕлгоймагӕн хъуамӕ уа йӕ ныхас фидар, Цы ныхас загъта, уый хъуамӕ сххӕст кӕна. Фыццаджыдӕр ӕй цӕуы мӕнӕн нӕлгоймагмӕ, йӕ миниуджытӕй. Сылгоймагӕн та, ӕвӕццӕгӕн, ну нӕ мын уыди хо, уӕд нӕ афтӕ нӕ зӕгъдзынӕн, цӕимӕ абарон. Ӕмӕ.
Фӕлӕ уӕддӕр ӕргом лӕппу нӕ дӕ, мӕ кӕм ӕмкусджытимӕ, кӕм ӕцӕгӕлон адӕмимӕ, кӕм искуы фӕллад уадзгӕ сӕмбӕлыс, Фӕсивӕдимӕ дӕхӕдӕг дӕр се хсӕн вӕййыс. Сӕ цавӕр миниуӕг цӕуы дӕ зӕрдӕмӕ? Растдӕр зӕгъгӕйӕ та кӕд фылдӕр цавӕр миниуӕгӕн кӕныс?
Ӕцӕн ӕгъдау. Иомӕй хуыздӕр сылгоймагӕн ници. Ӕмӕ ма дӕу дӕ фӕрсон, ныртӕккӕ, фӕстаг рӕстӕг мӕнӕ цы ныхас загътай, уый тынг арӕх хъусӕм, ӕгъдау, зӕгъгӕ. Мыдылмӕ гӕсгӕ уый цы у? Ӕгъдаумӕ гӕсгӕ у, мӕнӕ нӕ фыдӕлтӕй нын цы баззади. Ӕгъдаудзинад, ӕфсӕрмыдзинад, адӕмы хсӕн дӕхи куыд хъуамӕ дарай, куыд ӕвдисай. Йӕ уыцы хабӕрттӕ. Уый лӕппутӕ дӕр ӕмӕ чызджытӕ дӕр? Лӕппутӕ дӕр ӕмӕ чызджытӕ дӕр. Ӕмӕ уӕд фӕстаг рӕстӕгмӕ арӕх мӕхӕдӕг фехъусын ахӕм ныхас, ды дӕр, ӕвӕццӕгӕн, сӕмбӕлыдтӕ? Чидӕртӕ афтӕ фӕкӕнынц, ӕй мӕ царды мӕмӕн куыдфӕнды афтӕ цӕрын. Фӕлӕ сӕхи хонынц ирӕттӕ, ӕгъдауджын адӕм. Уӕд уыцы дыууӕ миниуӕджы кӕрӕдзиимӕ фидауынц, ис сӕ баиу кӕнын, мӕд куынфӕнды афтӕ цӕрын, ӕмӕ ӕгъдау.
Уыцы хабӕрттыл уже рагӕй тох кӕнынц Ведимӕ. Ӕмӕ ӕз дӕр мӕ ныхасмӕ мын ничи байхъусдзӕни. Фӕлӕ Афтӕ зӕгъдзынӕн, куыд фӕнды, цӕрын ӕй, мӕ цард у, афтӕ дӕр зӕгъӕн нӕй. Уый тыххӕй мӕ хъомыл систы, гуыргӕ ам ракодтам, хъомыл йӕм систӕм Ирыстоны. Ирыстонӕн йӕхи ӕгъдӕуттӕй, йӕхи культурӕ. Мӕ уыцы планмӕ гӕсгӕ цӕрын хъӕуы. уый мӕнмӕ гӕсгӕ. Йӕ ӕр кӕй нӕ фӕнды уыцы пъланмӕ цӕрын, уыйбӕццӕгӕн йӕхи ӕндӕр бӕстӕйы фенӕд, ӕндӕр царды, кӕд ын ам нӕ уайы, тӕргӕ никӕй кӕнын йӕ бынатӕй, йӕ хӕдзарӕй, фӕлӕ адӕймагӕн хъуамӕ уа ӕгъдӕутты адӕм ӕхсӕн. Зӕгъӕн ӕмӕ ма гӕсгӕ ӕртӕккӕ се мбисӕй фылдӕр афтӕ цӕрынц. Мӕ ӕмбӕлгӕ семӕ кӕндзыстӕм тынг арӕх, Фӕлӕ иу адӕймагӕй баивӕнтӕ куы уаид истытӕ, уӕд хорз уаид, фӕлӕ нӕу афтӕ. Хъуамӕ алчидӕр йӕхицӕн йӕ уыцы хӕс сывӕра, ахъуыды-иу кӕна, мӕ иумӕйагӕй уыцы хабарӕн скӕнӕн уаид гӕнӕн. Ӕмӕ уый цы дуг ивы, уый ивддзинӕдтӕ не сты, уый фӕстиуджытӕ не сты. Стӕй ма мӕм мӕ арых ахӕм фарста вӕййы, Ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр куы загътай, ома мах хъомыл кодтой афтӕ ӕмӕ афтӕ, ӕмӕ иу фылдӕр хатт нӕ мад нӕ фыды цӕстӕнгасӕй дӕр ӕмбӕрстам ӕмӕ иу сабыр стӕм, нӕ? Ныр цы кӕстӕртӕ фӕзӕгъынц афтӕ, уыдоны ныййарджытӕ мах ныййарджыты карӕнты сты.
Ӕмӕ уд куыд рауад афтӕ, мах афтӕ нӕ дзурӕм? Уыдон та дзурынц. Зын фарста у Изӕрмӕ, ӕмӕ йын мӕ бон дзуапп раттын нӕ уыдзӕни. Ӕртӕккӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн нӕ, фӕлӕ ӕз дӕр хистӕр дӕн мӕ кӕстӕртӕн. Мӕ уыйас хистӕр нӕ дӕн мӕ фыды хуызӕн. Уымӕ цы хъуыдытӕ уыди, уымӕ цы гъда уыди, ӕвӕццӕгӕн мӕнмӕ дӕр уыйас нӕ ӕртӕккӕ. Ӕвӕццӕгӕн уымӕн загътай нӕ, нырма мӕ фыды карӕн нӕ дӕн, мӕ мӕм уый бӕрзонд нӕмайы. Нӕлгоймагмӕ дӕр сылгоймагмӕ дӕр афтӕ ссӕрызонд афӕдзтӕм гӕсгӕ ӕрцӕуы. Маузе уыцы рӕстӕг куы рлӕууӕуыд, маузе дзуапп дӕр ратдзынӕн уыцы рӕстӕджы. Ма мӕ цӕуыл ахъуыды кӕнын, Артем? Ӕрыгон дӕ, мӕ мыды хъуыдытӕ базонын фӕнды. Мӕнӕ афтӕ чи фӕзӕгъы, ома мӕхи царды кой кӕндзынӕн, зӕгъгӕ, нӕ? Уый уыдонӕй сӕ фылдӕр ацӕуынц иннӕ бӕстӕтӕм, иннӕ горӕттӕм. Ӕмӕ цыфӕнды куы фӕуа, уӕддӕр ирон туг хӕссынц. Ӕмӕ афтӕмӕй нӕ ирон фӕсивӕд иннӕ регионты куы рбынат уой, уӕд, мӕнӕн зӕгъӕм, уый кӕмдӕр гыццыл, афтӕ нӕ зӕгъын ӕмӕ уый раст нӕу, фӕлӕ мын кӕмдӕр гыццыл хъыг вӕййы. Куыд зӕгъон, алчидӕр хуыздӕр цард агуры. Ожеднӕй куыд дзырдтон, ам йӕ бон кӕмӕн нӕу цӕрын мӕ йӕхи ам чи не ссардта, уый ндӕр ран ма цӕуы. Мӕ йе гъдӕуттӕ мӕ кад йемӕ кӕ ласа уырдӕм, уӕд цыфӕнды бӕстӕйы дӕр цӕрӕд, фӕлӕ йӕ йе взаг, йе гъдау, йӕ кад йемӕ уӕд. Бӕрзонд хӕссӕг нӕ? Бӕрзонд хӕссӕдӕй размӕ иу раст уыдзӕни. Дӕуӕн дӕр мӕмӕ гӕсгӕ уыди фадат ацӕуын ӕндӕр бӕстӕтӕм, ӕндӕр горӕттӕм. Нӕ ацыдтӕ? Уыди ма фыццаджыдӕр мӕ мад, мӕ фыдӕмы сты, мӕ цот, мӕ устӕрӕмы сты. Зын у адӕймагӕн искуыдӕм йӕ риунӕгӕй куы уыдаин, уӕд ма йыл ахъуыды кодтаин, ацон, ма ацӕуон. Уый тыххӕй мӕ кӕмдӕр мӕст фылдӕр у, кӕмдӕр цард ӕнцондӕр у. Уыцы хабӕрттӕм гӕсгӕ куы ахъуыды кӕнай, уӕд ацӕуӕн искӕнӕн. Фӕлӕ ӕртӕккӕ нӕ зонын ӕз.
Ӕмӕ зӕгъӕм, дӕхӕдӕг дӕр ӕрыгонӕй нӕ хъуыды кодтай, ӕмӕ хуыздӕр цардагур искуыдӕм ацӕуӕн ис, иунӕгӕй куы уыдаис, уӕд. Ныртӕккӕ дӕр бирӕтӕ ацӕуынц. Дӕумӕ гӕсгӕ, йе рдӕуӕн, Агънаты Артемӕн, хорз цард цы у? Цы нымайыс хорз цардыл? Йе рбирӕтӕ кӕд нымайынц хорз цард, уый бирӕ хца мӕнӕн афтӕ нӕу. Хорз цард у, мӕнӕ дын хӕдзар уыд, бынат дын уыд, бинонты мидӕг алцыдӕр хорз уыд, рынчын дзы мачи кӕнӕд, дӕ ныййарджыты фидарой удӕй дӕр, хъаруйӕ дӕр. Ма уымӕй хуыздӕр ма цы и? Мӕ де взаг, де гъдау дӕ кад размӕ хӕсс, уымӕй фылдӕр мӕ ницы хъӕуы. Цы ныхӕстӕ загътай ӕмӕ цы раныматай, уыдонмӕ гӕсгӕ та мӕм фӕзынд фарста. Алы адӕймаг дӕр, цардвӕндагыл цӕугӕйӕ, йӕ размӕ йӕхицӕн сӕвӕры цавӕрдӕр домӕнтӕ. Ӕз цӕрдзынӕн мӕнӕ ахӕм ӕмӕ ахӕм домӕнтӕм гӕсгӕ. Дӕуӕн цы сты? Ну, мӕ профессиимӕ абаргӕйӕ, фыццаджыдӕр, ӕвӕццӕгӕн, цӕмӕй мӕ бон бахӕссой, баххуыс кӕнын уа адӕймагӕн, Ӕз цы зонын уыдонӕй, уый профессимӕ гӕсгӕ. Йе рцарды мидӕгтӕ, йе рмӕ фыд чи у мӕ мӕ мадмӕ ныййарджытӕ, уыдон ахуырад мын радтой, бынӕттӕ мын скодтой царды бынӕттӕм. Ӕвӕццӕн мӕн дӕр фӕндид афтӕ, цӕмӕй мӕ кӕстӕртӕй уыдонӕй хъуаг ма ййафой. Ййафта. Зын у ныры царды уый сыххӕст кӕнын? Ӕвӕццӕгӕн у.
Йе адӕймаджы миниуджытӕм гӕсгӕ та
Фыццаджыдӕр цы ныхас радта адӕймаг, уый хъуамӕ хӕст кӕна. Де гъдау хӕсс, дӕ фыдӕлтӕ дын кӕй ныууагътой, дӕ ныййарджытӕ. Ӕмӕ де взаг.
Де взаг. Иугӕр афтӕ зӕгъыс, ома ӕвзаг хъахъхъӕнын ӕмӕ йӕ дарддӕр хӕссын, уӕд фылдӕр цӕимӕ сӕмбӕлыс? Хъахъхъӕнӕм ӕй, хӕссӕм ӕй дарддӕр ӕви ды дӕр иуӕй-иуты хъуыдымӕ гӕсгӕ афтӕнхъӕлӕс ӕмӕ сӕфты фӕндагыл лӕууы ирон ӕвзаг? Ӕртӕккӕ уый дӕр махӕй кӕнгӕ у, нӕ кӕстӕртӕй нӕ фӕлӕ махӕй. Ӕмӕ не взаг сафӕм уый ӕмбарын сабыргай. Уый тыххӕй ма нӕхӕдӕг дӕр бирӕ уырыссаг ныхӕстӕ бафтауӕм не взагмӕ. Ну, зӕрдӕмидӕг. Ма узе бирӕ ныхӕстӕ ивынц ирон ӕвзаг. Мӕ сабыргай адӕймагӕн йе ргорыты мидӕг чи цӕрынц, уыдон мӕнӕ йӕ хуыздӕр зоныс, уырыссагау дзурын райдыдтой. Хъӕуты мидӕг чи сты, сывӕлӕттӕ, хистӕртӕ, уыдон ма дзурынц. Гъер мӕмӕ дӕр, сывӕлӕттӕм дӕр фӕкӕсын, рынчын сывӕллӕттӕм. Мӕ сывӕллон иронау куы сдзуры, уӕд мын тынг ӕхсызгон вӕййы. Уӕдӕ ӕвзӕр мӕхимидӕг фӕзонын, ацы сывӕллон у хъӕуӕй. Уый тыххӕй мӕ горӕты мидӕг тынг арӕх нӕ дзурынц сывӕллӕттӕ дӕр мӕ хистӕртӕ дӕр. Махӕн нӕхицӕй аразгӕ у. Мӕнӕ ныртӕккӕ фылдӕр мах фӕлтӕрӕй нӕ? Мах фӕлтӕрӕй, Ерманӕй, мӕ бинойнагӕй саразгӕ у, Иууыл мах архайӕм, цӕмӕй нӕ цот иронау дзурой. Ӕр ма ирон ӕмбӕлтты хсӕн фӕдзурӕм мах иронау, ма архайӕм иууыл, цӕмӕй нӕ дзырд, нӕ ныхӕстӕ фылдӕр уой ирон, нӕ ирон ӕвзаг. Ӕмӕ дын уый тыххӕй бузныг, мӕнӕ фӕстаг рӕстӕг цы алы дӕсныйӕдты минӕвӕрттимӕ фембӕлын, йодонӕй дӕн ӕрмӕстдӕр иу курӕг. Ма сӕ фӕкурын, нӕ бон куыд у, уӕ бон куыд у, афтӕ дзурут иронау. Дӕхи загъдау, алы дӕсныйады дӕр фӕзындис ног терминтӕ, фӕзындысты ног ныхӕстӕ. Фӕлӕ, о, уыцы ныхӕстӕ афтӕ баззайдзысты. Фӕлӕ сӕ иронау бамбарын кӕнӕн ис. Ӕмӕ афтӕ куы фӕзӕгъынц, зын у, мӕ бон нӕу, уый нӕ рауайдзӕн иронау ныхас, Нӕ мӕ уырны. Нӕ мӕ уырны. Мӕ куыстӕй дӕр ӕй зонӕм, стӕй нӕм чи рбацӕуы, уыдонмӕ хъусгӕйӕ дӕр ис бирӕ ӕвдисӕнтӕ цыфӕнды темӕйыл дӕр, цыфӕнды дӕсныйадыл дӕр ис дзурӕн иронау ӕмӕ уӕ йой курӕг дӕн. Уӕ алы дӕсныйады цы куыст кӕнут, уым иронау дзурут ӕмӕ йӕ чи хӕст кӕны, уыдонӕн та бузныг. Бузныг, Жаннӕ, дӕуӕн дӕр.
Иугӕр ӕвзаг, ӕгъдау, фӕсивӕды кой кӕнын райдыдтам, уӕд ма мӕ базонын фӕнды, ӕрдӕбон ранымадтай, ома ды дӕ размӕ цавӕр хӕстӕ ӕмӕ домӕнтӕ вӕрыс, царды фӕндагыл цӕугӕйӕ, уыдон? Ӕмӕ ам та вӕййы хорз ӕмӕ ӕвзӕр. Йе рзӕгъӕм, ды дӕ сӕрмӕ цы нӕ рхӕсдзынӕ ӕмӕ цы нӕ ныххатыр кӕндзынӕ?
Жаннӕйы рды фарстамӕ гӕсгӕ ӕппӕты тынгдӕр нӕ уарзын адӕймаг сайгӕ куы фӕкӕна. Мӕ мӕ бинойнагӕн дӕр ӕй загътон, хъуыддаг кодтам уыд, макуы ма асаймӕ уыдзӕни нӕ цард тынг лымӕн. Уый дын сӕйрагдӕр у? Уый сӕйрагдӕр бынат, ӕвӕццӕгӕн, у лӕумӕнӕн. Хатыр дӕр уый нӕ ныккӕндзынӕ ӕви ма ис цыдӕр ӕмӕ цы нӕ ныххатыр кӕндзынӕ? Хатыр кӕнӕн нӕй.
Дӕ сӕрмӕ та цы нӕ рхӕсдзынӕ?
Бирӕ хабӕрттӕй адӕймаг йӕ сӕрмӕ цы не рхӕсдзӕни, фӕлӕ фыццаджыдӕр мӕнӕ цы нӕ уарзын, сайд, йӕ уый дӕр мӕ сӕрмӕ никуы рхӕсдзынӕ. Ома, зӕгъӕн ис ӕмӕргом адӕймаг дӕ. Иугӕр сайын нӕ уарзыс? Сайын нӕ уарзын, фӕлӕ нӕ зӕгъдзынӕн ӕргом дӕн, уый. Бирӕ хабӕрттӕ мӕхи мидӕг ныууадзынмӕ сӕ не схъӕр кӕнын, уый тыххӕй мӕ царды мидӕг ӕнцондӕр уыид имӕ афтӕ ӕртӕккӕ. Кӕмӕн, дӕуӕн?
Ау.
Ӕмӕ сӕ дӕхинымӕр цӕмӕн басусӕг кӕныс, иннӕтӕн зын ма скӕнай? Уыдонӕн тӕригъӕд кӕныс ӕви? иннӕтӕм гӕсгӕ у. Ӕмӕ уӕд афтӕ нӕ рауайы, ӕмӕ адӕймаг йӕхимӕ фембырд кӕны цавӕрдӕр маст, йӕхион, йӕ сӕгӕлоны, кӕцӕйфӕнды йӕм куы кӕса, уӕддӕр, ӕмӕ масты дзӕкъултӕ тонгӕ кӕны.
Йе рбирӕ адӕм фӕдзурынц йӕ цы масты дзӕкъулы тыххӕй нӕ, фӕлӕ йӕ мӕнӕн ӕцӕгӕн мыл нӕй. Мӕнӕн ӕмбырд ницы кӕны. Вӕййы Дӕхи нымӕрӕй нӕ дарыс? Нӕ фӕдарын ӕз.
Ӕмӕ йӕ уӕд кӕдӕм рох кӕныс? Ома, мастыр дӕ зӕрдӕйы нӕ хӕссыс? Мӕстыгӕр нӕ дӕ? Йе рцӕулагъды кодтон, цыма ӕнцон цард адӕймаг дӕ, афтӕ. Маст дӕ зӕрдӕйы нӕ хӕссыс, ауадзыс ӕй, сайын нӕ уарзыс ӕргом комкоммӕ. Ӕнцон у демӕ цӕрын? царды? Уыцы, уыцы фарстайӕн дын дзуапп ӕцӕгӕн схъуамӕ ма дӕттон. Раст нӕ уыдзӕни, уыцы фарстайӕн дзуапп ыскуы дӕттон. Мемӕ чи цӕры мӕ малы фарс чи сты, уыцы адӕмты хатт фӕрсын хъӕуы. Уый ӕмбарын, фӕлӕ абон мӕ цуры ды дӕхимӕ гӕсгӕ ӕнцон у? Нӕ дын ӕй зӕгъдзынӕн, Жаннӕ. Угу.
Ӕмӕ йӕ рзӕгъӕм, дӕ зӕрдӕйы маст куы уа, уӕд дыл бӕрӕг вӕййы? Бӕрӕг мын вӕййы, фӕлӕ мӕ цалдӕр сахаты фӕстӕ уадзы.
Стӕй ма мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ гыццыл ма дзурады. Уый дӕ фыды миниуӕг у кӕй рахастай, уый ӕви ахуыр афтӕ сты? Ома, дохтырты фылдӕр хатт бахъӕуы кӕмдӕр
цыдӕр нӕ зӕгъын, кӕмдӕр цыдӕр басусӕг кӕнын. Уый ахуыр миниуӕг у ӕви рахастай? Мӕ фыд дӕр бирӕ дзураг адӕймаг нӕу, афтиддӕр дзуры хъуыддаджы фӕдыл. Ӕмӕ мӕ гӕсгӕ Ирӕд стыр у, гыццылӕй нырмӕ йӕм кастӕн ӕмӕ хицӕн дӕр йӕ уыцы нысан рахастон. Хъуыддаджы фӕдыл дзур, уӕлдай та мадзал.
Йе рдиугӕр дохтыры дӕсныйады кой ногӕй райдыдта, уӕд дӕ афӕрсон, сӕйрагдӕр, дӕу цӕуыл сахуыр кодта уыцы дӕсныйад?
Йе рдӕ фарстамӕ гӕсгӕ, Жаннӕ, кӕд мӕхӕдӕг мадзура дӕн, науӕд рынчынимӕ уарзын адзурын, бирӕ адзурын, йе низыл адзурын, йе дарддӕры хабар куыд уыдзӕни, допустим, операцийы фӕстӕ рынчындонӕй кӕцау хӕдзармӕ скӕндзӕни. Дих сӕ нӕ фӕкӕнын мӕ рынчынты, ууылдӕр мын сты ӕмхуызон. Ома мӕгуыр уа, хъӕздыг уа? Мӕгуыр уа, хъӕздыг уа, рынчын уымӕй ныххуыс кӕнын хъӕуы. Йе рацӕргӕ адӕймагимӕ дӕр адзурын фӕуарзын. Уый тыххӕй мӕнӕуи дӕр хуысгӕ хуысгӕ рынчынтӕ вӕййынц хӕдзары мидӕг. Мӕ ма рынчындонмӕ куы ӕрбахауынц, уӕд бынтондӕр сӕхи мидӕг ӕссӕнц. Мӕ гыццыл адзур йемӕ хъӕлдзӕгӕй кӕмӕ. Дӕуӕн дӕр хъӕлдзӕгдӕр у, мӕн дӕр ӕнцондӕр у. Ӕмӕ уӕд сразы уыдзынӕ мемӕ, ома дохтыр йӕ дзыхы ныхасӕй дӕр дзӕбӕх кӕны. Ныр азы дӕн дӕ мӕ кӕн, ӕнӕмӕнджы. Дохтыр куы нӕ дзура рынчынимӕ, уый раст нӕ уыдзӕни. Ӕмӕ ма дӕуӕд афӕрсон, ныр дохтыртӕ дӕр дыууӕ дихы айсты, иутӕ афтӕ зӕгъынц, ома, рынчынӕн комкоммӕ дзурын хъӕуы йӕ низы тыххӕй, цыфӕнды уӕззау куы уа, уӕддӕр, иннӕтӕ та афтӕ зӕгъынц, ома, уӕддӕр иуӕй-иу хатт куы нӕ зона йӕ низ, уӕд хуыздӕр у. Ды та кӕцытӕм хъавыс? Дзурын комкоммӕ се ппӕтӕн нӕ хъӕуы, ер исты гыццыл низ куы уа, уӕдӕй дӕ бон у зӕгъын, фӕлӕ уӕззау низ куы уа, ер раст нӕ уыдзӕни. Адӕймаг йӕ зӕрдӕмӕ хӕсдзӕни, мӕ йын кӕд баззади фондз азы ацӕрын, уӕддӕр уыцы фондз азы нал схӕст кӕндзӕни.
Чи зоны, йе уӕнг асӕтдзӕн ӕмӕ. Сӕтгӕ кӕн йӕ уд, йӕ уды фидар. Ӕндӕр хуызӕн ын ӕй зӕгъ, йӕ хиуӕттӕн ын ӕй зӕгъ, фӕлӕ йӕ комкоммӕ рынчынӕн нӕ хъӕуы дзурын. Ирдӕн хъусын, Артем, цӕмӕндӕр афтӕ кӕсы, ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр схъӕр кодтай, цыма ацӕргӕ адӕмимӕ дӕуӕн кӕмдӕр ӕнцондӕр вӕййы дзурын.
Мӕ професси гыццыл сывӕллонӕй райдайы мӕ ацӕргӕ адӕймагӕй фӕу ахӕм алыхуызон сты. Фӕлӕ сӕм уарзыс кусын, нӕ? Уарзын сывӕллонмӕ дӕр уарзын, хъусын, ахъазын дӕр уарзын сывӕллонимӕ. Цӕмӕн? Мӕ бон дын ӕй нӕу зӕгъын. Ерман сывӕллон ӕрбацӕуы, бирӕ сывӕллӕттӕ дохтыртӕй тӕрсгӕ фӕкӕнынц. Зӕй мӕ хъӕбысмӕ фелвасын, ахъуыдзӕ кӕнын, ахъазын йемӕ. Мӕ адӕймагмӕ узе фӕхӕстӕгдӕр вӕййы сывӕллон. Баууӕнды дыл?
Баууӕнды йыл, о.
Ӕмӕ йӕ уӕд узе дӕ хабар кӕр, касты йӕм, змӕлгӕ дын нал кӕны, фыдуаг дын нал кӕны, коммӕ дӕм кӕсы. Йӕ рацӕргӕ адӕймаг дӕр афтӕ у. Дохтырыл куы баууӕнда,

Рдӕбыл куы ныхас кодтам, уӕд ӕй бамбӕрстон, хистӕртӕн кад кӕныс, кӕстӕртӕ дын адджын сты, кӕд дӕхицӕн нырма дыууӕйӕддӕмӕ не сты, уӕддӕр. Уӕлдай аргъ та кӕныс дӕ къонайӕн, дӕ ныййарджытӕн, ныртӕккӕ дӕхӕдӕг цы хӕдзар сарызтай, цы бинонтӕ скодтай, уымӕн. Йер зӕгъӕм, ныртӕккӕ дӕ бон у дӕ ныййарджытӕн бузныг зӕгъын.
Цы сын зӕгъдзынӕ? Ӕз сын бузныг дӕн алы бон дӕр. Фыццаджыдӕр, йе рдӕр азы кӕй бадын, уый тыххӕй дӕр. Йӕ афтӕ зӕгъдзынӕн, Жаннӕ, нӕ фыднӕ гыццылӕй нырма ахуыр кодта. Ӕвӕццӕгӕн тынг зын мын у уый зӕгъын, сфӕразын. Нӕлгоймӕгтӕ ахуыр нӕ кодта, фӕлӕ мӕ ныййарджытӕн тынг бузныг дӕн. Уарзгӕ дӕр сӕ тынг кӕнын.
Цӕмӕдӕр гӕсгӕ нӕлгоймӕгтӕй ӕрдӕмӕздӕр кӕсын ӕмӕ мой хорз, иуырдыгӕй хорз миниуӕг у, ӕфсӕрмы кӕнынц комкоммӕ зӕгъын уарзондзинады ныхӕстӕ нӕ, уӕлдайдӕр та ныййарджытӕн ӕмӕ афтӕ хъӕддыхгомау бинонты куы хъомыл кӕнай, уӕд. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн уӕд ӕз дӕ бӕсты зӕгъдзынӕн, дӕ ныййарджытӕн бузныг ӕмӕ дӕу уарзондзинады ныхӕстӕ, ахӕм дзӕбӕх кӕстӕры ӕмӕ кӕй схъомыл кодтой ӕмӕ йӕ фарсмӕ кӕй ӕрбалӕууыдысты равзӕрст дӕсныйады. Ӕвӕццӕгӕн, уыдон дӕ фарсмӕ куы нӕ уыдаиккой, кӕрӕдзийы уарзгӕ куы нӕ цыдаиккат уыцы фӕндагыл, уӕд ныртӕккӕ дӕуӕй хорз дохтыр нӕ рауадаид. Бузныг зӕгъын. Раст зӕгъыс, Раззана, бузныг дынг дӕн. Мӕ бӕсты кӕй загътай, уыцы ныхӕстӕ. Ӕмӕ ма дӕ кӕронбӕттӕны афӕрсдзынӕн, Алы адӕймагӕн дӕр цалфӕнды азӕл куы цӕуа, уӕддӕр ын вӕййы бӕллицтӕ, цавӕрдӕр фӕндтӕ. Ныртӕккӕ, ныртӕккӕ цы кары дӕ, цавӕр фӕндтӕ мӕ дӕм бӕллицтӕ ис, Артем?
Мӕ фӕндтӕ дынджыр не сты. Фӕндид мӕ, ӕвӕццӕгӕн, цӕмӕй адӕм цӕрой ӕнӕнизӕй. Дохтыр куыд дӕн, уымӕ гӕсгӕ. Ӕнӕ мастӕй, ӕнӕ хӕстӕй Ӕртӕккӕ сӕ низмӕ гӕсгӕ бирӕ адӕмтӕ ййафынц зындзинӕдтӕ, цӕмӕй сӕ зындзинӕдтӕ дӕр ма уой, ма сын низ дӕр нын фӕуа. Цӕмӕ фӕндтӕ йӕ дон сты, цӕмӕй мӕ бинонтӕ, мӕ ныййарджытӕ ӕнӕнизой йой дӕр мӕ тынг фӕнды. Дӕхи удӕн та? Мӕхи удӕн? Кӕд уыдзӕни, афтӕ уыдзӕни.
Дӕхи Хуыцау бар кӕныс? Мӕхи Хуыцау бар кӕнын.
Артем, разӕггӕ мын ӕхсызгон уыди демӕ фембӕлын, аныхас кӕнын. Кӕд мадзура дӕ, уӕддӕр цыдӕртӕ схъӕр кодтай ӕмӕ мын ӕхсызгон у. Иу хатт ма йӕ зӕгъдзынӕн, фыццаджыдӕр, бинонтыл ӕмӕ къонайыл афтӕ ӕнувыд кӕй дӕ. Дыккаджы та бузныг ӕмӕ царды ацы фӕндаг кӕй равзӕрстай, уымӕн ӕмӕ дӕ пациенттӕм куы хъусай, дӕ къухтӕм чи рбафтыди ӕмӕ ифӕстӕ уӕнгрогӕй чи рацыди, уыдоны бузныджы ныхӕстӕм куы хъусай, уӕд ӕхсызгон у зонын, ӕгайтма нӕ фарсмӕ ис хорз дохтыртӕ. Дӕхи удӕн та рдӕбон дӕр дӕ хуымӕтӕджы нӕ афарстон, дӕхи удӕн дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы, зӕгъгӕ, мы загътай мӕхи Хуыцауыл баруадзын, нӕ? Емӕ дын уӕдӕ ахӕм арфӕ ракӕнӕд, цӕмӕй, дӕ цӕст иннӕтӕн цы уарзы, уыдонӕй дӕхӕдӕг хайджын уай. Ӕрдӕбонӕй гыццыл раздӕр загътон, бузныг дӕ мад, дӕ фыдӕн, хорз дохтыр кӕй схъомыл кодтой, уыцы фӕндагыл дӕ фарсмӕ кӕй уыдысты, ахӕм лӕппу не хсӕн кӕй ис. Фӕлӕ мӕхимӕ, ӕвӕццӕгӕн, уыцы бар райсдзынӕн, кӕд не мбӕл, уӕддӕр. Загътай, дӕхицӕн та, ома, куыд уа, афтӕ уӕд. Ӕмӕ, чи зоны, раст нӕ дӕн, фӕлӕ уыдонмӕ хъуыдытӕ сты. Ӕвӕццӕгӕн, афтӕ зӕгъӕн дӕр Нӕй, уымӕн ӕмӕ ды дӕр кӕмӕндӕр ныфс дӕ. Дӕуыл дӕр чидӕр ӕнувыд у, ды дӕр кӕмӕндӕр зынаргъ дӕ. Ӕмӕ дӕ уд куы рисса, дӕ зӕрдӕйы маст куы акӕна, истӕуыл куы тыхсай, уӕд уыдонӕн дӕр маст уыдзӕн. Ӕмӕ уыдоны номӕй дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй дӕхӕдӕг дӕр фыццаджыдӕр уай ӕнӕниз. Уый куыд зынаргъ у, уый низ чи бавзӕрста, уыдонӕй хуыздӕр ничи зоны. Ӕмӕ дӕ размӕ цы фӕндтӕ ис дӕ архайды, дӕ царды фӕндагыл, уыдон ӕнцонтӕй дӕ къухы куыд ӕфтой? Иугӕр ахӕм дӕсныйад равзӕрстай, уӕд дын Хуыцау бирӕ ныфс ӕмӕ зонындзинӕдтӕ раттӕд, цӕмӕй дӕ къухтӕм чи рбафта, уыдон дзӕбӕхӕй, уонгрогӕй фӕстӕмӕ цӕуой ӕмӕ дӕ бирӕ азты уой бузныг. Стыр бузныг дӕуӕн. Мах та ма нӕ уазджытӕн программӕйы кӕронбӕттӕн кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ. Дӕгъӕлтӕ, цӕмӕн ӕйдӕр ӕвӕццӕгӕн ӕнцон бамбарӕн у, ӕз та йӕ нымайын диссаджы дзаумайыл. Иуӕй ӕхгӕнгӕ кӕны, иннӕмӕй та гом. Ӕмӕ Загъта йӕ, ды зӕрдӕйы маст бирӕ нӕ дарыс, фӕлӕ уӕддӕр бахизы мидӕмӕ. Ӕмӕ цӕмӕй мастӕй хызт уай, цӕмӕй дӕм фыдбылыз хӕстӕг ма цӕуа, цӕмӕй йӕ мийаг куы зонай, уӕртӕ мӕм уым цыдӕр ӕвзӕрдзинад ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уӕд-иу ӕй ӕхгӕн, ӕмӕ уым уӕд, цалынмӕ дӕ уд йӕхимӕ не рцӕуа, уӕдмӕ. стӕй йӕ байгом кӕн ӕмӕ, дӕхи загъдау куыд уа, афтӕ уыдзӕни. Фӕлӕ иннӕрдыгӕй та ацы фӕрӕз у фӕндӕгтӕ гомгӕнӕг, у зонындзинӕдтӕм фӕндаг ӕнцондӕргӕнӕн. Зонындзинӕдты къӕбиц дзы байгом кӕнӕн ис, стӕй ма цыфӕнды хӕзнатӕм. цӕмӕ бӕллыс, уыдон дзы байгом кӕнӕн ис. Ӕмӕ ма йӕм ис иу миниуӕг, йӕхимӕ чи фӕдара, уыдонӕн сӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц рог, ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыд былыз. Ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Стыр бузныг, Жанна, диссаджы лӕвӕрдуӕй сӕрты мидӕг бахъӕудзӕни тынг. Бузныг, бузныг. Иу хатт ма дын бузныг, Артем, абон нӕм кӕй ӕрбацыд, Иу хатт мӕй зӕгъдзӕн, кӕд ма дзура ды, уӕддӕр мын ӕхсызгон уыди базонын, дӕ зӕрдӕйы цы хъуыдытӕ ис, дӕ зӕрдӕ цӕуыл фӕриссы, фидӕнмӕ цӕуыл фӕхъуыды кӕныс, зынаргъ дын цы у, уыдӕттӕ. Ӕмӕ дын бузныг, кӕй сӕ раргом кодтай, уый тыххӕй. Бузныг сымахӕн дӕр. Телевизормӕкӕсджытӕн та мӕ иу хатт зӕгъдзынӕн, абон ӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕй тынг бирӕ адӕмон зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг.